Юратнӑ кураканӑм, эсӗ Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑма куратӑн. Эсӗ каллех пирӗнпе пулнишӗн эпир чун-чӗререн савӑнатпӑр. Кӑларӑма эпӗ Альбина Юратусович тата журналист ертсе пыратӑп. Яланхи пекех пирӗн кӗреке хуҫисем Анатолий Никитин композитор тата унӑн савнӑ мӑшӑрӗ Надежда Никитина. Ман ҫумра Оля Терентьева ларать, питӗ илемлӗ чипер пике. Оля, эсӗ хальхинче Сургутра янташ ушкӑнпа пӗрле пулса куртӑн. Нумай пулмасан чах унта кайса килтен туйӑмсем сӗвӗрӗлмен пуль-ха. Ҫавӑнпа та эп ҫакӑн пек ыйтасшӑн. Эсӗ Инҫе ҫула тухса кайнӑ чухне мӗнлерех туйӑмсемпе тухса кайрӑн? Аякри тӑвансене курас килни е хӑв юрласа киленес килни, тен, аякри тӑвансене курса юрласа вӗсене савӑнтарас килни. Эсир мӗн калани чӑннипех те веҫех тӗрӗс. Аякри чӑвашсем патне тухса кайнӑ чухне чунра питӗ илемлӗ шухӑшсем выляҫҫӗ. Хӑвӑртрах вӗсене ҫитсе курас килет, паллашас килет вӗсемпеле. Савӑнтарас килет, Анатолий Никитин кӗвӗлен юрӑсемпе паллаштарас килет. Оля, эпӗ, сӑмахран, инҫе ҫула тухса кайсассӑн чӳрече умӗнче ларса пыма юрататӑп. Тӗрлӗ-тӗрлӗ пейзажсем улшӑнса пыраҫҫӗ унта. Йывӑҫҫисем те, кӳллисем те, хуласем, ялсем. Хамӑн ӑша путатӑп та ачалӑха аса илетӗп. Ҫамрӑк чухнехи вӑхӑтсене. Эсӗ вара ҫавӑн пек чӳрече умӗнче ларса пыма юрататӑн-и? Чӑннипех те эпӗ те яланах чӳрече умӗнче ларса пыратӑп, концертсене каятпӑр эпир, инҫе ҫула тухатпӑр-и ман яланах хамӑн вырӑн чӳрече умӗнче. Эпӗ ҫут ҫанталӑка сӑнаса пыратӑп, уйрӑмах Урал тӑрӑхӗнчен иртсе кайнӑ чухне унта питӗ пысӑк сӑртсем, вӗсене эпир ӳкертӗмӗр, халиччен ун пек япаласем курманччӗ, вӑл пирӗншӗн питӗ тӗлӗнмелӗх. Апла пулсан инҫе ҫул саншӑн ҫӗнӗлӗх те. Ҫӗнех тӗсессӗн те ярать. Ҫапла. Ҫав ҫӗнӗлӗхре эсӗ хӑна валли мӗн илетӗн? Эпӗ хам валли ҫӗнӗ вӑй-хӑват, ырту имлетӗп.
Питӗ лайӑх. Ҫав ҫул ҫинче пухнӑ туйӑма эсӗ аякри чӑвашсем патне ҫитсессӗн веҫ валеҫсе паратӑн. Ҫапла.
Мӗнлерех валеҫетӗн-ха эсна? Аякри тӑвансемпеле эпир калаҫса ларатпӑр. Уйрӑмах ӑна тӗлне киччен йӑмӑкӗ патне кӗрсе тухрӑмӑр ҫула Сургута кайнӑ май. Вӗсемпеле эпир мӗн каҫчен калаҫса лартӑмӑр вӗсем питӗ ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем. Уйрӑлнӑ чухне те юрласа, макӑрсах тухса кайрӑмӑр.
Ҫавӑнпа капрӑн тейӗпӗр инҫе ҫула ҫав туйӑмсене туйса курассишӗн, ҫав ҫӗнӗ ҫынсемпе паллашассишӗн, вӗсемпе хутшӑнассишӗн, вӗсемпе калаҫса чуна уҫса чуна ӑнассишӗн тӗрӗсех-и? Эпӗ те ҫаплашлатӑп тӗрӗсех. Кунта концерт лартнӑ чухне Эсӗ сцена ҫине тухас умӗн залра ларакансем хушшинче хӑвӑн тӑванусене куратӑн, паллакансене куратӑн, аякра вара сцена ҫине тухатӑн та сан умра пачах хальччен курман, палламан ҫынсем. Вӗсене сан еплерех савӑнтарас килет, хӑвӑн чунра тухакан юрӑсене еплерех вӗсем патне ҫитерес килет? Эпӗ вӗсене палламастӑп пулин те, вӗсем чунра эпир пурте чӑвашсем. Сцена ҫине тухсассӑн вара вӗсем ҫине пӑхатпӑр та чӑннипех те хамӑр тӑвансене туятпӑр. Вӗсене часрах хамӑрӑн юрӑсемпе, тумсемпе, ҫипуҫпе паллаштарас килет. Вӗсем вара питӗ кӑмӑллӑн пирӗн ҫине пӑхса лараҫҫӗ, ҫав пире питӗ савӑнтарать. Концерт хыҫҫӑн вара? Концерт хыҫҫӑн вара вӗсем паллашаҫҫӗ. Ну, уйрӑмах ҫамрӑксем пыраҫҫӗ пирӗн хӗрсемпеле паллашасшӑн. Телефонсене ҫырса илеҫҫӗ, пӗр-пӗринпе вӗсем калаҫаҫҫӗ, интернет урлӑ ӗнтӗ ҫав, ҫав питӗ лайӑх саманти шутла. Мӗн тесен вӗсемшӗн те, паллах, ҫав инҫе ҫула кайса ҫӗнӗ юлташсене, ҫӗнӗ тус-тӑвансене тупни вӗсемшӗн те питӗ паха пуль тесе шутлам эп. Вот Оля, да. Э, халь Анатолий Никитича нумай э, ҫакӑн пек ыйту парасшӑн эпӗ сана. Апла пулсассӑн эпир кунта пурӑнакан чӑвашсем аякра пурӑнакан чӑвашсемпе ҫыхӑну тӑватпӑр. Ҫав ҫыхӑну Мӗн тума пулӑшать-ха вӑл сире ҫамрӑксене? Унти лару-тӑрусене пӗркелетпӗр эпир вӗсемпе ҫырӑнса. Хамӑр мӗнле пурӑнни ҫинчен, чӑвашсем мӗнле пурӑнни ҫинчен ҫырӑнса тӑратпӑр. Уйрӑмах вӗсене ӗнтӗ янташ ушкӑнӗ кӑсӑклантарать, мӗншӗн тесессӗн эпир янташсем вӗсем патне каппӑр та вӗсем пире курасшӑнӑц-ха. Янташ ушкӑнӗ мӗнле пурӑнать тесе ыйтаҫҫӗ. Ыттисем мӗнле? Ытти артистсем пирки те ӳссе пӗлесчӗ вӗсем. Тӑванлӑх тымарне эсир апла пулсассӑн юрӑсемпе шӑварса хӑваратӑр. Шӑварса хӑваратӑр.
Мӗншӗн тесессӗн тӑванлӑх йывӑҫҫине вӗт-ха ӳсме, телекленме, ҫулсерен ҫул ҫӳлҫӗ кӑларма мӗн кирлӗ? Вӑй кирлӗ. Эсир вӗсене ҫав вӑя парса хӑваратӑр. Ҫапса-и? Ҫаплан. Ҫав вӑйпа вӗсем тата та вӑйланса юлаҫҫӗ. Э, хӑйсен э, тӑванлӑх йывӑҫҫине эсир те, вӗсем те пӗрле тата та ҫӗнӗ туратсем хушатӑр. Ҫапла. Тата ҫак савӑнтарать Альбина. Э, кунта халь вот ҫамрӑксем пирки калармӑр, ҫапла вӗт. Кунта вӗсем концерт хыҫҫӑн чӑнах та хупӑрласа илейҫ вӗсене уйрӑмах каччӑсем. Ҫав самантсем питӗ савӑнтараҫҫӗ пире. Юррине манса кайманни, халь вӗт Уйрӑмах нумай ҫамрӑк самантра-ши это? Ҫапла терӗс.
Аккусем, унта пурӑнакан чӑваш каччисем, хӗрӗсем туртӑнаҫҫӗ чӑваш юррисем патне. Вот чапай. Ман шутпа, ҫакӑн пек тӗлпулусем вӗсем чуна та пуянлатаҫҫӗ. Тавра курӑмлӑхӗ вӗсен пуянланса пырать. Ӑс-тӑн та пуянланать. Тата пурнӑҫ уттине вӗсем унта туяҫҫӗ. чи кирли маршрутпа тата эсир ҫав ҫамрӑксене илсе кайса унта ҫӗнӗ вӑй парса хӑваратӑр. Вӗсем юрлакан юрӑсем урлӑ чӑваш чӗлхине хисеплеме, чӑваш юрри-кӗввине ӑша хывма вӗрентсе хӑваратӑр. Ҫапла. Ҫапла вӗтӗ? Ҫакӑ вӑл тӗп тӗллевсенчен пӗри. Мӗншӗн тесессӗн эсир ҫавӑнта кайса ҫӳремесессӗн вӗсем чӑваш чӗлхине манма пултараҫҫӗ. Кунтан кайнӑ чӑвашсем манмӗҫ, анчах та вӗсен ачисем, мӑнукӗсем манма пултараҫҫӗ. Вӗсем вӗт-ха шупталӑп, ҫан пек концертсене хӑйсем те ҫӳремеҫҫӗ, хӑйсемпе пӗрле камсене илсе килеҫҫӗ-ха? Вӗсем хӑйсен мӑнукӗсене илсе килеҫҫӗ, паллах, вӗсем паллаштараҫҫӗ пин юрӑпа.
Ҫапах чӑваш чӗлхине вӗсем итлесе киленеҫҫӗ. Ҫав пӗчӗк ачасем апла пулсассӑн вӗсем ҫав чӑваш чӗлхине итлесе киленсе ҫак ҫӗр ҫинче чӑваш чӗлхи те кирлине пӗлеҫҫӗ. Ҫав чӑваш чӗлхин илемлӗхне ӑша хываҫҫӗ. Альбина, ҫакӑн пек тӗл пулусем тата мӗншӗн хаклӑ? Унти чӑвашсен чӑнах тӗрӗс каларӑн чӑвашлӑх туйӑмӗ ҫӗкленет. Вӗсем те пирӗн чӑваш ҫӗршывне туртӑнма пуҫлаҫҫӗ вӗсен. Кунтан вирматра куҫса кайнисем мар, вӗсен ачисем, мӑнукӗсем кунтанла. Илсе пӑхар-ха, пирӗн хамӑрӑн Чӑваш наци конгресӗ те вӑл енпе питӗ сумлӑ ӗҫлет. Вӗсем ирттерекен кӗмӗл сасӑ конкурса пӑхӑр-ха кашни ҫул ытти регионсенчен мӗн чухлӗ аякри чӑвашсем. Вӗсем тен чӑваш чӗлхине ытлашши пӗлсех те каймаҫҫӗ пуль, анчах та чӑваш юрри-кӗввине вӗсем чунӗпе юратаҫҫӗ. чунӗпе пӗтӗмпех юратса хамӑр еннелле хӑйсен пултарулӑхне те кӑтарт кунта килсе кӑтартасшӑн. Ҫакӑ мар-и-ха вӑл чӑваш артисчӗсен ӗҫӗн хакӗ? Тӗрӗсех калатӑр, Надежда Ивановна. Эпӗ ҫын пекки шутлатӑп. Анатолий Никитин янташ ушкӑнпа инҫет тӑвансем патне кайса ҫӳресе вӗсен чунӗсенче чӑвашлӑх вӑрлӑхне акса хӑварать. Акса хӑварать.
Унӑн вӑй-хӑвачӗ пур ҫак чӑвашлӑх туйӑмне акса хӑвармашкӑн. Пӗчӗк филармони пек ӗҫлесе пырать Анатолий Никитин хӑйӗн ушкӑнӗпе. Хӑйсен ирӗкӗпе вӗсен, хӑйсен чун туртӑнӑвӗпе ҫакӑн пек ҫӳреҫҫӗ чӑвашлӑха аталантарас тесе, чӑвашлӑха упраса хӑварас тесе. Хӑйсен юррисем урлӑ, хӑйсен тӗлпулӑвӗсем урлӑ Ку питӗ паха ӗҫ тесе шутлатӑп эпӗ. Ҫакна каласа памалла, эпир чӑваш халӑхӗ нихҫан та мӗскӗн пулман. Вӑт Пушкӑртра вӗреннӗ чухне те яланах эпир хамӑр ӗҫпе кӑтартаттӑмӑрччӗ. Ҫав вӗреннӗ чухнех Нарспи ушкӑнӗпеле хамӑр чӑвашлӑха ҫан та Пушкӑрт ҫӗршывӗнче ҫирӗплетсе пытӑмӑр. Питӗ лайӑх ӗҫ тунӑ эсир, Анатолий Никитич. Малтанхи ҫулсенче эсир аякри чӑвашсем патне кайса ҫӳренӗ чухне сирӗнпе пӗрле Оля Тимофеева та тухса ҫӳренӗ айтӑр-ха. Унӑн шухӑш-кӑмӑлне те пӗлӗпӗр. Атӑ-ха, иртнӗ ҫулсенче эсӗ аякри чӑвашсем патӗнче пулнине аса илер. Ҫав туйӑмсем сан чунра сӗвӗрӗлмен пуль тетӗп. Вӗсем санра темле хӑйне евӗрлӗ паха тупра пекех упранаҫҫӗ пуль тетӗп. Ҫапла туйӑмсем ҫухалман. Хальхинче янташсемпе ҫула каймарӑм пулсассӑн та манӑн туйӑмсем вӗсемпе пӗрле пынӑ пекех пулчӗ. Малтанхине аса илсе вӑсам ӑҫта пулнине, вӗсен мӗнле халӑх вӗсене кӗтсе илнине веҫ пӗтӗмпех куҫ умӗнче пулчӗ. Эсӗ иртнӗ ҫулсенче Сургут хулинче пулса курнӑ. Пулса курнӑ ҫапла.
Мӗнлерех тӗллевпе кайнӑ хунта эсӗ? Тӗллевсем питӗ расна пулнӑ. ҫӗнӗ туйӑмсем, инҫе ҫул курни, поезд ҫинче пӗрете ярӑнса курманни, ҫавӑ пӗтӗмпех ҫӗнӗлӗх пулчӗ маншӑн. Ну, Албина ун чухне вӗсем пӗлтӗр кайнӑ чухне Ҫӗпӗрте пулнӑ чухне шартлама сивӗре унта ҫитрӗҫ вӗсем. Пӑтӑрпилӗк хӗрӗх градус сивӗ пулнӑ кӑҫал. Ҫуркунне апрель уйӑхӗнче ҫула тухрӗҫ. Вӗсен сӑнӳкерчӗкӗсене пӑхсассӑн чун ҫӳҫенсе каять. Сургут хулинче шап-шурӑ юр выртатчӗ. Питӗ-питӗ шартлама сивӗччӗ, питӗ хитре хула, тем пек те тепре хут кайса курас килетчӗ. Эсӗ ҫав урамсемпе утса ҫӳренӗ чухне ҫакӑнта чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ тесе шутларӑн-и? Ҫапла шутларӑм. Питӗ нумай чӑваш пурӑнать пек туйӑнчӗ. Шупашкарти пекех туйӑнчӗ. Анчах та эсӗ унта ытларах вӗт-ха вырӑссем калаҫса утнине итленӗ. Ҫав урамра утнӑ чухне чӑвашсене тӗл пултӑр-и? Концерта кӑна.
Концерта нумаййӑн килчӗҫ-и? Нумаййӑн килчӗҫ. Вӗсем сана камсем пек туйӑнчӗҫ?
Тӑвансем патне килнӗ пек туйӑнчӗ. Пурте чӑвашла калаҫаҫҫӗ. Ҫапла, савӑнаҫҫӗ, пирӗнпе пӗрле юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Сирӗнпе пӗрле сӑну кӳренеҫҫӗ. Ҫапла.
Эпир янташ ушкӑнӗпе хальхинче кайнӑ чухне Китай пасарне кайса курас терӗмӗр. Тухрӑмӑр ӗнтӗ халь, патсӑмӑр ҫӳретпӗр, япаласем пӑхкаласа. Китай пасарӗнче унта пурте китайла калаҫаҫҫӗ ӗнтӗ, вӑл ӑнланмалла. Эпир те парӑнас мар терӗмӗр, чӑвашла калаҫатпӑр терӗмӗр. Сирӗнхи тӗлӗнсе пӑхрӗҫ-и? Пирӗн ҫине пӑхкаларӗҫ тӗлӗнмелле, мӗншӗн тесен унта вырӑссем, китайсем ҫӳреҫҫӗ. А чӑвашсем пулни вӑл вӗсемшӗн тата тӗлӗнмеллех пек туйӑнчӗ ман, ман шутпа. Паллах, сирӗнпе хитре хӗрсем ҫинчен вӗсем куҫ илмесӗр пӑхса савӑнчӗҫ пуль ӗнтӗ. Ҫапла пулин те. Анатолий Никитин композиторӑн тӑван йӑмӑкӗпе шӑллӗ Тамара Никитичнӑпа Сергей Никитич Тюмень облаҫӗнче хӑйсен телейне тупнӑ. Паллах ӗнтӗ, хӑйӗн тӑванӗсене чун-чӗререн юратакан Анатолий Никитич ҫула май вӗсем патне кӗмесӗр ниепле те чӑтайман. Вӑл унта кӗрсессӗн асӑнмалӑх-савӑнмалӑх сӑн ӳкертенипе ҫеҫ ҫырлахман, унтан пуян видеосюжет та изӗкене халӗ юратнӑ кураканӑм эпир санпа шӑп та лӑп ҫав видеосюжета курса савӑнатпӑр. Тӑван ҫӗршӗн, янраллӑ саслӑ юрӑҫсемшӗн, ытарайми сӑн-питшӗн, хӑмӑр, кӑвак, симӗс куҫсемшӗн тата та ытларах тунсӑхласа ҫитсен вара аякра пурӑнакан чӑваш ҫыруҫисене ятарласа хӑнана чӗнсе илет. Ҫуралнӑ тӑрӑхран килекен хӑнана савӑнтарас тесе хӑйне чӑн чӑваш пек туяс тесе ӗмӗрсем витӗр упранса юлайнӑ капӑртӗрӗсемлӗ кӗпине тӑхӑнать. Пуҫне тенкӗсемлӗ те вӗтӗр шӑрҫаллӑ хушпу тухьяпа илемлетет. Арчара юратуллӑн та асӑрханса упранӑ эрешсене хӑй ҫине ҫакнӑ хыҫҫӑн чӑваш хӗр хӗрарӑмӑн сӑн-пичӗ сар хӗвел пекех ҫуталса каять. Чӑваш эрешлӗ кӗпе-шупӑр тӑхӑннӑ арҫынсен куҫӗсенче телей чечекӗ кӑвар пекех ялтӑрать. Аякра тӗпленнӗ чӑваш савнӑ хӑнасене ыталаса та ӑш сӑмахпа кӗтсе илет. Унӑн хӗрӳ утамӗнче куҫа курӑнман чунӗнче вырнаҫса пӗтеймен тараватлӑхӗпе вашаватлӑхӗ, теветкеллӗхӗпе ачашлӑхӗ, черченлӗхӗпе сӑпайлӑхӗ пытаннӑ. Унӑн чӗринчен шевле пулса тухакан сӑмахсенче вара каласа ҫитереймен эреветлӗхӗпе хевтелӗхӗ чӗнтӗрленнӗ. Ҫакӑ-ши вӑл чӑн-чӑн тӑванлӑх туйӑмӗ? Чӑваша ҫак ҫӗр ҫинче пурӑнма вӑй-хӑват паракан илем, чӑвашӑн шалти пурнӑҫ шӑнтӑрне тытса тӑракан тӗнӗлӗ.
Аван-и хисеплӗ телекуравҫӑсем? Чӑннипе те паян эпӗ чи телейлӗ ҫын тесе шутлатӑп, мӗншӗн тесессӗн эпӗ паян юратнӑ нема патӗнче Ун палӑкне та кунӑ, ачисем те тӑрӑшма-ха юратнӑ, мӑнук та пур. Ҫавӑнпа та савнатӑп. Чӑннипех те савнатӑп чун-чӗререн мӗншӗн тесессӗн вӗсем маншӑн чи ҫывӑх ҫынсем. Кунта манпа сывлени тӑкарать ман юратнӑ йӑмӑк Тамара Никитична. Манна вӑл пӑта кӗҫӗнрех паллах, а кунта юнашар ларать Сергей Никитич Афанасьев. Савӑт кӗҫӗннипе ҫемьере ҫавӑнпа та мухтанатнисем пурришӗн, ҫакӑ тӗнчере илем кӳрнишӗн, тӑвансемпеле пӗрле пухӑнса ӑшшӑн-ӑшшӑн калаҫса татах та пире тӑвансене вӑй-хӑват панишӗн эпӗ вӗсене ырлӑх-сывлӑх телейсӗр тунам, ҫавӑншӑн малашне вӗсен нумай ҫул хушши пурӑнмалла пултӑрччӗ вӗсен. Чӑнах та пирӗн малашне вӗсемпе тӗл пулса савӑнмалла пултӑрччӗ. Паян, паллах, кунта ӗнтӗ нумайӑшӗ килеймест. Кунта ман тата халь шӑллӑм, вӑл Чӗпӗрте пурӑнать ӗнтӗ, такой Соляре. Юрий Никитич вӑл паян килеймерӗ. Ҫывӑх вӑхӑтра унпала та тӗл пулса калаҫма ӗмӗр хавас. Халь вара пӗрремӗш сӑмах ман йӑмӑка.

Ҫавахра сан чунра чӑвашлӑх туйӑмӗ ҫухалман-ха тесе шутлатпӑр ҫав пата. Вот. Вот и мӗнле кунта пурӑнатӑр, пурӑнатпӑр эпӗ кунта Ишляев шкултарӗнчен те ӗҫлетӗп, пенсире пулсан та. Савӑнатӑп, пирӗн пата килеҫҫӗ тӑвансем, саслӑ пичче пин кунта халь. Эпир пурте савӑнатпӑр, пин-кунта ман шӑллӑм пӗрле пурӑнать. И пӗрле туслӑ пурӑнатпӑр. Пӗрле туслӑ пурӑнатпӑр.
Пӗр-пӗрне пулӑшса. Да.
Вот лайк.
Мӗн каламалла хисеплӗ телекуравҫӑсем чӑннипех те ҫак чӑвашлӑх туйӑмӗ вӑл тӑвансенче ҫирӗпленсе пырсассӑн вӑл татах та вӑйлӑрах мӗншӗн тесессӗн тӑвансемпе пурӑнни вӑл чи Лайӑххи те зуркла пурнӑҫлавӑш, вӑл кирлӗ. Мӗншӗн тесессӗн тӑвансем анчах пӗр-пӗрне ӑнланса пурӑнма пултараҫҫӗ, пӗр-пӗрне пулӑшса пыма пултараҫҫӗ. Вот чи пахи вӑл ҫак пурнӑҫра, тӑванлӑха тытса пырасси, тӑванлӑх туйне тытса пырасси. Вот кунта ман халь юнашар ларать ӗнтӗ Сергей, чи кӗҫӗнни пенсионере, эпир улттӑн. Вот ҫавӑнпа та эпир тӑватӑ ывӑл та икӗ хӗр. Халь Леонид Никитич Ҫӗпрен Шупашкарта пурӑнать, Атаман Никитич кунта. Ӗҫлеҫҫӗ вӗсем чӑннипех те. Ну, пӗтӗм ҫак йывӑр ӗҫ чӑвашсенче тытӑнса тӑратпӑр тетӗп. Мӗншӗн тесен чӑвашсем питӗ ӗҫлеме юраҫҫӗ. Тамара Савананов чӑнах та ҫав пек ӗҫре Ӗҫчи, сумлӑ ҫын пулса ӗҫленишӗн. Вӑтӑрҫу учительница. О, вӑтӑрҫу.
Савӑнатпӑр эсӗ килсе пире савӑнтарнӑшӑн. Чӑвашсене, мӗнсене веҫ кӗтеҫҫӗ сире? Сергей Никитич та халӗнпе вӑл нумай ҫул хушши тракторпа ӗҫлесе, комбайнпа ӗҫлесе нумай вӑй хунӑ вӑл ҫак хӑйӗн ӗҫӗнче.

Питӗ тараватлӑн, туп-тулли апат-ҫимӗҫпе кӗтсе илнӗ уншӑн питӗ пысӑк тавтапуҫ, ырлӑх-сывлӑх, телей ӑнӑҫу сире, тавтапуҫ сире. Кунти айӑкри чӑвашсем Хусан тӑтах тӑвӑшрах пек туйӑнаҫҫӗ ҫак тӑрӑхри чӑвашсем. Тунсӑхласа ҫитеҫҫӗ курӑнать вӗсем тоже пирӗнсӗр тоже. Эпир питӗ савӑнатпӑр вӗсемпе. Паян пире эсир хамӑр тӑвансем пекех йышӑнтӑр, Ҫӑкӑрпа тӑварпа ӑшӑ кукӑльпе кӗтсе илтӗр. Ҫавӑншӑн сире питӗ пысӑк тав сӑмахӗ калас килет. Мӗншӗн тесен Анатолий Никитчин тӑванӗсем кунта пурӑнман пулсассӑн эпир кунта тата хӑҫан килсе кураттӑмӑрччӗ-ха? Ҫапла терӗҫ Тюмень облаҫӗнче Ҫӗпӗр тӑрӑхӗнче пӗрремӗш хут кӑна мар. Янаш ушкӑнпа Анатолий Кичпаев кунта иккӗмӗш хутчен. Ҫак тӑрӑха Тюмень облаҫӗнчен килни питӗ хавас, питӗ кӑмӑллӑ. Мӗншӗн тесессӗн ҫакӑнти чӑвашсем пире Шупашкарти чӑвашсене яланах ӑшӑ кӑмӑлпа, таса чунри кӑмӑлпа тӗлӗҫшӗн питӗ хавас. Тюмень упҫне Чӗпӗре килмен пек ялан хавас, мӗншӗн тесессӗн кунти чӑвашсем пирки ӑшӑ кӑмӑла кӗтсен тесе каларӑм. Ҫавӑнпа та пирӗн те чӑвашсен ҫавӑнта килсех тӑрас килет. Кунти тавралӑхпа, ҫут ҫанталӑкпа эпир киленетпӗр. Килен пӑранчах мар, мӗншӗн тесессӗн эпир ҫакӑнти чӑвашсене пирӗн чӑваш юррисемпе савӑнтарас килет чӑваш йӑли-йӗркипе. Вӗсем ҫакӑнта пурнӑҫ пулсассӑн та вӗсем пире савӑнса кӗтеҫҫӗ, чӑвашсем тесе чӑвашла калаҫаҫҫӗ. Таса таса сӑмахсемпе вӗсен чӑваш сӑмахӗсене итлес килет. Ҫавӑнпа та Анатолий Никитичпа ҫакӑнта килнишӗн, унӑн йӗмӗкӗ патне Тамара Никитич патне килнишӗн эпӗ чун-чӗнем савӑнатӑп. Яланах ҫын пек пӗрле килсе савӑнасчӗ, чӑвашсене савӑнтарасчӗ. пӗлӳ пуласчӗ. Ҫапла пултӑрччӗ, ҫапла пултӑрччӗ.
Эпӗ те тӳрех тавтапуҫ сӑмаххисенчен пуҫласшӑн. Сире пысӑк тавтапуҫ ҫак ӑшӑ ҫуртшӑн, ӑшӑ кукӑльшӑн, вӗри мунчашӑн, ҫемҫе вырӑншӑн пысӑк тавтапуҫ сӑмахӗ каласшӑн. Эпир кунта килсе каласассине хамӑра килти пек туйрӑмӑр. Анатолий Никитин тӑванӗсем пирӗн тӑван пекех туйӑнчӗҫ. Маншӑнпа эпир Хамӑр шурӑ Шупашкарти Пашша Исекилккемӗр пур тесе шутларӑмӑр. Кунта Тюмень облаҫӗнче сивӗрех пулсассӑн та, анчах та чунра ӑшӑ, тавтапуҫ ҫав ӑшӑшӑн.
Аякри тӑванӑм, аякри чӑвашӑм, тавах сана ҫак ҫӗр ҫинче хӑвӑн ятна, хӑв хӑш халӑх ҫынни пулнине манманшӑн. Чӑваш хӗвелӗ ҫӗр чӑмӑрӗн тӗрлӗ кӗтесӗнче хӑй телейӗпе тӗллевне тупнӑ кашни чӑвашӑн пӗр пек ҫутаттӑр, чун-чӗрине пӗр пек ӑшӑттӑр. Эпир вара чӑваш ҫӗрӗ ҫинче тӗпленсе те карталанса пурӑнакан чӑвашсем сана нихҫан та асран кӑлармӑпӑр. Аякри чӑвашсемпе пире пӗр тӗвве тӗвӗлекенни хамӑрӑн йӑла-йӗрке, пин юрӑ, пин сӑмах иккенне пӗлсе тӑрса чӑваш хӗвелне вӑй парса тӑрӑпӑр. юратнӑ кураканӑм эпир анатолий Никитичӑн тӑванӗсем патне пулса куртӑмӑр. Вӗсене халь эпир Анатолий Никитин кӗвӗленӗ тӑванлӑх юррине парнелесшӗн. Сире юратса, сире савса Янташ ушкӑн юрлать.